Bħal m'għamlu kważi kull nhar ta' Ħadd f'kull mass meeting, anke din il-ġimgħa kemm id-DJs kif ukoll Louis Grech u Joseph Muscat fuq il-palk tal-Fosos tal-Furjana qalu li Malta tagħna lkoll. Taħt il-palk iżda kien hemm min jaħsibha mod ieħor, għaliex ftit minuti biss wara l-mass meeting Laburista ġraw numru ta' każi ta' vjolenza li fihom kienu involuti partitarji Laburisti. L-aktar każ gravi seħħ il-Ħamrun, u fih kienet involuta omm ta' 35 sena, flimkien ma' erbat itfal, tifel ta' sitt snin u tlett ibniet ta' għaxra, ħdax u sbatax-il sena. Din il-familja waqfet ħdejn ħanut partikolari biex tixtri pizza. Qabdu jgħajruni wekk. Ġie min-naħa tiegħi, jgħajjarni, beżaqli, sabbatli l-bieba, jeżżiżilna l-karozza. Fi xieħniex biex nixxi, wieħed minnhom beda jgħajjaraq ħafna kliem pastas, Jgħajjarni minn kollox qal. Imbagħad inżilt nixxi u hekk tajthom dari biex ma nibqax ma nibqax nitkellem magħhom u hekk. F'dak il-ħin, spjegatilna l-vittma, ħarġet biex tixtri pizza għat-tfal. Dak ta' 35 ħin kollu pprova jeħli titini. Kien hemm ieħor ħadli l-five euro, qalli la inti Nazzjonalista, ħalltilna l-pizza inti.
U x'għamilt inti ħallastilhom il-pizza? Le, ma ħallastilhom xejn għax imbagħad tani daqqa ġ'għajnejja u telqu kollha lil. Il-vittma kienet kostretta li tagħmel rapport l-Għassa tal-Ħamrun u anke tmur għal kura medika. Ra li għajnejja għandi tbenġil minn barra u tbenġila ġ'għajnejja minn wara. U jekk ma nqgħodx attenta tista' tittaqqabli. Il-vittma li qed tirriskja li titlef għajn minnhom, kompliet tirrakkonta l-esperjenza li għaddiet minnha. Kienu libsin il-ħwejjeġ tal-Labour, bnadar tal-Labour. Aħna hekk konna fil-karozza u beda jsabbatli l-bieba, beżaqli, kliem oxxen quddiem it-tfal. Għax it-tfal tiegħi tgħidx kif kienu mgħorrin. Tgħidx kien kbit u għersqet waħda waħda mit-tfal. U kuġinti bedet iżżommha mbagħad fiex xi ratu għajt dan id-daqqa ta' fixkun telqet it-tfal u ġiet ħdejja. U fiex int dan id-daqqa ta' fixkun sparixxa. Każ ieħor seħħ fuq il-vapur t'Għawdex meta numru ta' partitarji Laburisti kienu sejrin lura Għawdex wara l-mass meeting Laburista. Ħaddiem tal-Gozo Channel spiċċa vittma ta' tgħajjir u theddid, kif spjegalna xhud ta' dan kollu. Daħlu
proprja mal-ħin ċolma nies, probabel kienu ġejjin ovvjament mill-mass meeting u min kien responsabbli fil-gangway Daħlu u beda jtella' l-bieba. Appena tella' l-bieba, qabżu xi sitta min-nies, bejn nisa u rġiel. Daħ talgħu fuq il-gangway fit-tagħż tagħha biex jippruvaw iżommu li l-bieba ma titlax. Kienet xena ta' ftit minuti, mhux iżjed minn żewġ minuti, pero' kienet xena kerha li tfakkrek fil-passat meta l-ħaddiem Ġie mminaċċjat, ġie mkellem ħażin, fost dan, u kliem oxxen. Dan ir-raġel li tkellem magħna qalilna li jqabbel ix-xenarju li ra l-Ħadd filgħaxija ma' dak tas-snin 70 u 80. Jiġifieri kien hemm xenarju, xenarju li tfakkarni meta konna ninżlu fis-76 għal mass meetings Malta, konna niltaqgħu magħhom. Hekk kienet. Kellmitna wkoll persuna oħra li kienet fuq il-vapur t'Għawdex. Il-vapur tas-sebgħa dam ma ġie, U hekk għal qrib is-sebgħa u nofs kien ħa jitlaq. Però dawn tal-Labour ippretendew li li li lil sħabhom jistennihom. X'ħin raw li l-rampa kienet kien ħa jtellagħha, telgħu fuq ir-rampa, ixxabbtu mar-rampa u bdew jidgħu. Niddubita l-infern ikunx hemm daqshekk dagħa. Għamlu għalt tal-vapur, bdew jgħajtu li hu mela aħna suwed, imma l-aktar li kien jispikka id-da bil-Madonna. Jien ngħidlek li l-istonku tiegħi intabaq għax erġajt ftakart fis-snin sebgħin u tmenin. Jidher li dwar dan il-każ ma sarux rapporti la lill-kumpanija u lanqas lill-Pulizija. Matthew Bonnitt għal Net News. Il-familja waqfet ħdejn ħanut partikolari biex tixtri pizza. Qabdu jgħajruni wikk. Ġie min-naħa tiegħi, jgħajjarni, beżaqli, sabbatli l-bieba, jeżiżilna l-karozza. Fi xħin hux biex nixxi, wieħed minnhom beda jaqra' ħafna kliem pastas, jgħajjarni. Minn kollox qal. Imbagħad inżilt nixxi, hekk tajthom dari biex ma nibqax ma nibqax nitkellem magħhom u hekk. F'dak il-ħin, spjegatilna l-vittma, ħarġet biex tixtri pizza għat-tfal. Data 35 ħin kollu prova jrid it-tim.
Bħalma għamlu kważi kull nhar ta' Ħadd f'kull mass meeting, anke din il-ġimgħa kemm id-DJs kif ukoll Louis Grech u Joseph Muscat fuq il-palk tal-Fosos tal-Furjana qalu li Malta tagħna lkoll. Taħt il-palk iżda kien hemm min jaħsibha mod ieħor, għaliex ftit minuti biss wara l-mass meeting Laburista, ġraw numru ta' każi ta' vjolenza li fihom kienu involuti partitarji Laburisti. L-aktar każ gravi seħħ il-Ħamrun u fih kienet involuta omm ta' 35 sena flimkien ma' erbat itfal, tifel ta' sitt snin u tlett ibniet ta' għaxra, ħdax u sbatax-il sena. Din. Malħin Colman nies probabel kienu ġejjin ovvjament mill-mass meeting u min kien responsabbli fil-gangway daħlu u beda jtella' l-bieba. Appena beda jtella' l-bieba qabżu xi sitta min-nies bejn nisa u rġiel. Daħ talgħu fuq il-gangway fit-tagħż tagħha biex jippruvaw iżommu li l-bieba ma titlax. Kienet xena ta' ftit minuti, mhux iżjed minn żewġ minuti, pero' kienet xena kerha, li tfakkrek fil-passat. Eħ, konna fil-karozza u beda jsabbatli l-bieba, beżaqli, kliem oxxen quddiem it-tfal, għax it-tfal tgħid għax kif kienu mgħorrin. Tgħix kien kwiet u għerz qed waħda waħda mit-tfal. U kuġinti bedet iżżomm imbagħad fix-xirat u għajt dan id-daqqa ta' fixkun telqet it-tfal u ġiet ħdejja. U fixin dan id-daqqa ta' fixkun sparixxa. Każ ieħor seħħ fuq il-vapur t'Għawdex meta numru ta' partitarji Laburisti kienu sejrin lura Għawdex wara l-mass meeting Laburista. Ħaddiem tal-Gozo Channel spiċċa vittma ta' tgħajjir u theddid. Kif spjegalna xhud ta' dan kollu. U daħlu
Bobja.
Kien hemm ieħor ħad lil five euro qalli la inti nazzjonalista ħallsilna l-pizza inti.
U x'għamilt inti ħallastilhom il-pizza? Le ma ħallastilhom xejn għax imbagħad tani daqqa ġ'għajnejja u telqu kollha lil. Il-vittma kienet kostretta li tagħmel rapport l-Għassa tal-Ħamrun u anke tmur għal kura medika. Rali għajnejja s'għandi tbenġil minn barra u tbenġila ġ'għajnejja minn wara. U jekk ma nqgħodx attenta tista' tittaqqabli. Il-vittma li qed tirriskja li titlef għajn minnhom, kompliet tirrakkonta l-esperjenza li għaddiet minnha. Kienu libsin il-ħwejjeġ tal-Labour, b'nodor tal-Labour.